Şaban, ýagny Meret aýynyň dinimizde aýratynlygy barmy? Beýleki aýlardan näme tapawudy bar? Bu aýda haýsy amallary etmek sogaply? Bu gezekki gürrüňimiz şu barada bolar inşallah. Yslam kalendaryna laýyklykda, Remezan aýy şaban, ýagny meret aýyndan soň gelýär. Şonuň üçin şaban aýy Remezana taýynlyk görülýän aýdyr. Agyz beklemek, Kuran okamak ýaly amallara üns berip, Remezan gelmezden öň türgenleşik geçirilýän aýdyr. Hafyz ibni Rejep rahimehullah şeýle diýýär, Şaban aýynyň rozasy Remezan rozasyna taýýarlyk ýalydyr. Şeýdip, adam Remezana kynçylyk we agyrlyk bilen girmez, tersine, roza öňünden öwrenişer, oňa endik eder. Ýagny, köp musulmanlar Remezandan soň on bir aýlap agyz beklemeýärler, geçen Remezandaky ybadatlary gaýtalamaýarlar. Ynha, bular ýaly ýagdaýdaky musulmanlara Remezan gelende birden-bir aýlap agyz beklemek kyn düşýär. On bir aýlap etmän ýören ybadatlaryny birden ýola goýmak agyr gelýär. Şol sebäpli Remezandan öň Şaban aýynda ýagdaý boldugyndan agyz beklemek diniň buýrugydyr. Ymam Nesaýy, Allah oňa rahmet etsin, öz Sünen kitabynda Usame ibn Zeýtden, Allah ondan razy bolsun, şeýle habar berýär. Usame şeýle diýýär, Eý Allahyň Resuly, men seni beýleki aýlaryň hiç birinde Şaban aýyndaky ýaly köp agyz bekleýäniňi görmedim. Munuň sebäbi näme diýip soradym. Ol, sallallahu aleýhi wesellem, şeýle diýdi, Şaban, Rejep bilen Remezanyň arasynda halkyň köplenç üns bermän geçýän bir aýydyr. Bu aýda amallar Älemleriň Rabby bolan Allaha göterilýär. Men bolsa amalymyň agyz bekli ýagdaýymda göterilmegini isleýän. Başga hadysda Aişe enemiz, rodiýallahu anha, şeýle diýýär. Men Resulullahyň sallallahu aleýhi wesellem remezandan başga hiç bir aýy doly roza bilen tamamlandan görmedim. Şeýle hem men ony şaban aýyndaky ýaly başga hiç bir aýda beýle köp roza tutýanyny görmedim. Şeýlelik bilen, şaban aýynda agyz beklemek sünnetdir. Başarsa, doly Aý, başarsa, Günaşa, başarsa hepdede birinji we dörünji gün, başarsa hepdede bir gün. Ýagny kim nähili islese, ýagdaýyna görä beklese rugsatdyr. Şaban aýynda köp Kuran okamaklyk hakynda sahabalary gören täbiginlerden bize şeýle habar ýetendir. Seleme ibn Kuheýl atly Täbeýi, ýagny sahabalar gören, şeýle diýipdir, Şaban aýy hakda, Bu aý karylaryň, ýagny Kurany köp okaýanlaryň aýydyr diýilýärdi. Habib ibn Ebi Säbit, rahimahullah, Şaban aýy girende, Bu karylaryň aýydyr diýer ekeni. Amr ibn Kaýs el-Mullaýy hem Şaban aýy girende dükanyny ýapyp, Kuran okamaga doly wagt aýyrar eken. Musulman doganlar, beýle diýilse, her dükany bar dükanyny ýapyp, öýden çykman diňe ybadat bilen meşgul bolmaly diýdi giderler. Şaban aýynda agyz beklemek hem Kuran okamak hem parz däl. Mustahap, ýagny etseň sogaby bar, etmeseň günäsi ýok. Hälki aýdyşymyz ýaly, Her kim öz ýagdaýyna görä edibermeli. Beýik Allah Tagala bize ybadatda güç, kuwwat berip, Pygamberimiziň sallallahu aleýhi we sellem sünnedine berk ýapyşýanlardan eýlesin.